Hemd û sena bo Rebbîl Alemîn, silav li ser rihê hemû pêxemberên Xwedê, xwişk û birayê ezîz silavê Xwedê li we, careke dî em bi hev re ne di bernameya peyamê de. Berî çend bernameya pirsek ji me hate kirin ku Şehîd Şêx Meşûqê Xeznewî fîtwe daye ku dan û standin û daxwaz, û standina para ji banka bi rîba yan bi faiz wilo dihate gotin helal e û hînganê me bersiv da fitwa Şêx Meşûq me da diyar kirin got Şêx Meşûq navê wan e nakê faiz û rîba û rastî jî me bi kurtî di beşê pirsa de bersiv da. Lê gelek mail û telîfon û daxwaz çêbûn Gelek pirs ketine serê xelkê de baş ev mijar fehm nekirin û daxwazî hat ku em vê babetê baş şirove bikin û pirsên ku têne serê we em baş ji we re rihnî bikin. Ji ber vê yekê peyama îro roj em behsa rîbayê dikin yan behsa faiz dikin yan behsa teamula banka dikin yan jî standina pera ji banka bi zêdebûn. Em karin vêna wek nav jê re bidnin diyarkirin. Lê berî wê rastî ez dixwazim ji we re bêjim ku ev babet babetekî hesas e. Bi hêvî me ku hûn baş li min guhdar bikin û hûn dikarin jî ji ber ku di esnayê mijarê de ez ê navên kitêb û rûpelê wan û cildê wan jî bêjim, hûn dikarin ji xwe re kaxez û qelemekê jî hazir bikin û hûn binivîsênin. Lê rastî ez bi hêvî me ku hûn baş guhê xwe bidine min ji bo xatirê hûn binasin ez bi çi rengî fitwê didim. Û berî wê jî çend xal hene divê em ji hev dû re bidine diyarkirin. Xala ewil, Rîba heram e.

Go qaîdekî me şerî heye go em dibêjin lejtîhade fî mewridin nas. Demê go hedîsek hat, ayetekî Quranê hat em jê re dibêjin nasê muqeddes, hinganê ti însan, mela yan xeyrî mela, şêx yan xeyrî şêx, îmam yan xeyrî îmam, nikare nerînekî xwe bidê. Çima ji ber go ayet heye. Madam ayet heye heqê min wek mela nînes biaxivim. Ji ber vê yekê. Bingeha ewil ku em deynin rîba heram e û ti kes şêx, mela, îmam nikare ku ji we re bêje berîba helal e. Divê ev na cem wa naskirî bê. Xala di dû a yan bingehê di dû a axiftin Yan fitwa ku îro roj tu ji min guhdar bikê bizaniba ne di hukmê rîbayê de ye. Di hukmê tiştekî dî de ye. Di wan danûstandinên nû ku çêbûne nav civakê de, gelo dikevine bin navê fayz û rîbayê de yan nakevine bin wê de? Ji ber vê yekê divêt şiyar bê, fitwa ku ez niha didim ne ji ser rîbayê ye, rîba heram e. Lê fitwa ku ez didim ji bo xatirê tu bizanibê, di hukmekî de ye, di danûstandinekî nû hatiye nav civaka me, gelo dikevê bin saha rîba û faîzê de yan nakevê bin reha sîba û faîzê de.

New'ê ewil, rengê ewil ku em jê re dibêjin rîben nesî e yan rîben nesa. Ew jî mana wê ne awa, demê ku ez werim cem te, ez sed weraqî ji te bistênim bi deyn piştî salekê. Piştî salekê tu hatî te got ka sed weraqê min, min got mir nîne. Te got temam, ez ê ji te re demê zêde kim, lê ew sed bû sed û deh. Ev na jê re dibêjin rîben nesa.

Wek çile hûn dixwazin bifroşin bi şertê go dest bi dest bê yanî di civatekê de. Ev hedîsa Pêxember eleyhi selatu we selam xîlafek tê de çêbû. Divê hûn binasin kesê go dîrokê xwendina û kitêbê fiqhê xwendina û kitêbê îqtîsad û ekonomiyetê xwendina û kitêbê tarîx û dîrokê xwendina nas dikin go direk zîv û zêr de wek pere, pere nedî çêbûn. Ji flûs, ji hesin, ji nuhas, ji bronzî pere ne dî çêbûn ji bîlî zîv û zêra. Wextê ku ew perê ha çêbûn ulemaê me xîlaf bi wa re çêbûn. Destpêkê ulemaê me bûne di qism. Qismê ewil ku em ji wa re dibêjin zahirî, mezhebekî mu'teber e, mezhebekî mu'tebed e, serokê wê ne Ebû Dawûd el-Zahirî ye. Û beşê di dûa em ji wan re dibêjin cumhûr, cumhûr jî yanî henefî û şafiî û malikî û hembelî. Mezhebê zahirî gorrîba hesren di va her şeş tiştê ku pêxember gotiye. Pêxember wextê got genim bi genim, ce bi ce, xorime bi xorime dixwest ji we re bêje ku ji zêdeyî vana ji xwe rîba têde nîne. Wextê go newlo be pêxember karî bû ji we re bêjê her tiştê go xwarin e rîba tê de ye. Lê pêxember negotiye her tiştê go xwarin tê de ye. Ji we re got go genim bi genim, ce bi ce, xurma bi xurma, xwê bi xwê. Demek pêxember xwestiye go hesr bike di van tişta de. Ji ber vê yekê di mezhebê zahirî de Rîba feqet di zîv û zêr de heye. Di van perê ku nav destê me de rîba tê de nîne. Yanî li cem mezhebê zahirî tu karê sed wereqî bidê bi sed û deh. Kîlok fasolî tu karê bidê bi kîlo û sed gram. Kîlok birinc tu karê bidê kîlo û nîvekê. Çima? Ji ber ku di hedîsê de nehatiye. Madem di hedîsê de nehatiye, Rîbatê de nîne. Ulemaê meydî cumhûr, henefî, şafiî, malikî, henbelî gona. Pêxember wextê ku behsa va kir û jimart ji were, ji were jimart wek nimûne. Lê tiştên ku weke wa bin jî rîbatê de ne. Ê çawa? Di vir de dîse xîlaf çêbû. Ji ber ku ti nêkarê tiştekî bikê weke tiştekî îllet sebebê wê nas bikê. Wextê ku hatine pere, Ulema ê me dîse xîlaf bi wan re çêbû. Qismek ji ulema a ku feqet riba di, faiz yanî, riba di zêv û zêr de ye ji ber ku zêv û zêr xwedê ew xulqandine pere. Pere qîmetê wan e di zîv û zêr de xulqetî. Yanî zêv û zêr çi di gerdenî bê yan çi parçekî zêr bê yan çi lîra zêr bê pere ye, qîmetê wê heye. Ji ber vê yekê pere

Fayî Zuhrî ba dikeviyê de û wek va perê nav destê me de. Lê rastî jî ez naxwazim behsa mezahibê başqa ji we re bikim ji ber ku ew mezahibê dî exlebê mezhebê miletê me şafîî ye û grûbekî biçûk jî heye selefî ne, bêhtir hembelî ne yan selefî ne. Ji ber vê yekê bi bi ecele kesê ku bixwazê di mezhebê Henefî de û Malikî de bixwênê û bizanibê ku ev perê nav destê me de fayîz û riba nakevnê de, karê vegerê kîtaba di mezhebê Malikî de, Kitêba Fethul Îlahî'l Malik, Fetawa Şeyx Uleyş, cildê ewil, rûpelê sed û şêst û çar a. Di mezhebê Henbelî de, Henefî de, Kitêba Reddul Muhtar, cildê pênc a, rûpelê sed û heştê yî de,

Di ciz ê sisiya de di rûpelê sê sed û sih û sî ye de dibêjî, Fela rîba fil fulûsi we in racet, rîba di para de nîne tevl û go bikeve dewsa zî vû zêr de. Demek ew perê go nav destê me de ne, rîba di wa de nîne. Û wextê got sed hezarî bidê bi sed û deha, rîba tê de nîne. Demek wextê got herê banqê tixênîkî bikirê, û ev xêniyê hana bi perekî zêde bê rîbatê denîne wek gote nas kir. Wek gote xwend di mezhebê Şafîî de û kitêb gelek in. Û ez karim ji we re bêjim di cemîê kitêbê mezhebê Şafîî vek in di Babu rîba de, kitêba rîbayê de, di beşê zîv û zêr de hûnê bibînin ku rîba û fayîz di van perê me denînin.